बाबू हो चाहे छी कि सबेर सकाल बियाह कऽ कऽ आ फ्रीए भऽ जाओ धिया पुता जन्मतै तऽ तोरा तऽ दादा दादा कहतऽ ओरे भाई आगे के काम पर हमरा सिखबे के के आरो देखक समय केहन चल छै से बाबू ओ नहीं तो घर में दुइये बापू था आ, हां खाना या तो तू बनबै छ या तो हम बनबै छियै हम चाहे छी कि बियाह कऽ लेब कन्या घर में चले कन्या घर में खाना बने दुनू बाबू तक कम से कम फ्री रह पहले पढ़ लिख के नाम कमा तो अब शादी विवाह के सोचिए से कहै छी। केहन केहन के देखै छियै पढ़ लिख के बीए पास कऽ कऽ बकरी चरा रहल छै आ हम की नौकरी कऽ लेबै आय, तू यहाँ बात कर छा आ विवाह कर दही कमा खा के कतऽ देबै अखन तक तू कमेबे नहि करै छी तऽ कतऽ से बैठ लै छै अरे बाबू तोरा तऽ वृद्धा पेंशन मिलै छै उहे में गुजार कऽ लेबै दुनू परानी अरे भाई तू सब बाप दे छै तू अपना बाप ने तो बुझबो तो बाबू ओ नहि तो देह हाथ बहुते चुलचुलाइ छै मन करैया कि कनिया साथे रहितौ आय, देखा देखा कते उछाल मारै छै अखन मोच के पनिए देला आ तो तो उछाल छै बाप रे बाप केहन अथी भऽ गेलै हन बाबू हाँ तोरा की तोरा की मालूम रहता तोरा कनिया रहता तब ने पता चलता कि बहू के सुख की मिले छै आँय, भरि गाँव के छाड़ा सबके देखे छै बियाह कऽ के अपन कनिया नंग घुसियाल रहे छै हाँ हाँ हम चाहे छी बियाह कऽ के बहू नंग घुसियाल रहितौ हमरा ने विवाह भेल छै आइ। तब ने तू बेटा छी हे हमरा सिखबैया आगे के तऽ तेना माय के मारला केते दिन भ गेल तोरा की पता चलता बहू के सुख की मिले छे हाँ, हमरा से पूछा बहू के हाँ। सुख की मिले छे अरे बहू भेला पर कम से कम खाना पीना तक टाइम टेबुल देते हाँ, सेवा पानी तक करते अरे लहसुन और तेल करका के आ बढ़िया जगह मालिश कर देते हमरा न चाहिए सरिया के तू पढ़ाई ला जो हम जाना छ पठानी पठावे की कहला भैंस के सानी दे दे तो हम पढ़ाई करे ला जे हां हां आई रहो तोरी बहिनी तो तो किछ करबो बुझियो यो दर्शक बंधु अहे सब कहियो

की बताइयो यार रे हमरा भ गेल प्यार बाप के अलुआ चारि सौ चालीस कॉपी किताब के फेर आ इहे मेला में देखी कोनो अगर छौरी टकरा गेले तो ओकरा से बात विचार क क बियाहे क लेबे की हो भाई ठीक रहते ना हाय बराती जाला तू सब तैयार छा कि नहीं कहा तक इसके हाय बुझा सब भाई एकदम बराती जाला तैयार छी बोझ खेबा कि नहीं हमरा बिहा में आँय? बुझा आ हमर बाप एक रति हमरा गुदानबे नहीं करे थे कहे छे तू अखन बच्चा छे आँय? अरे खाली तो बियाह हो रह बच्चा के बच्चा भ जेते हे, हे, हे। चाहे छी हम मेला में आराम से एकदम देखे छी देखिया काता छौरी छै ए मेला में खाली सुने दे आँय? अरे साली बहिन